Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын. Мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә хайваннан аермалы буларак бик зур бүләк бирде. Бу бүләкнең исеме акыл дип атала. Хәм тагын бер зур бүләк ул да булса Сөйләшә белү сәләтен бирде Аллаһ Тәгалә. Тел ул Аллаһ Тәгаләнең биек нигъмәте вә һәм дә олы сәнгате, дип әйтәсе килә. Ул тормышыбызны күпкә җиңеләйтә, аның аркасында без үзебезнең хисләребезне, тойгыларыбызны, теләкләребезне белдерә алабыз. Сүз хәзерге мәгълүмат заманында бик куәтле чара, ә төгәлрәк итеп әйткәндә, корал булып санала. Кайвакыт сүз белән кешене көч кулланып яралаганчы, сүз белән тирәнрәк яраларга була. Ул, чыннан да, көчле нәрсә.

Менә шул, диде. Икенче хәдис шәрифтә болай дип әйтелгән, Кешенең йөрәге тугры булганча кадәр иманы дөрес булмас, теле тугры булганчы йөрәге тугры булмас, диде Расул саллаллаһу алейһи вә сәлләм. Хөрмәтле кардәшләр! Кешенең бөтен агъзалары тел белән бәйләнгән. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең Расуле алейһиссалату вассалам әйтте, кеше иртә белән йокыдан торган вакытта аның бөтен әгъзалары телгә мөрәҗәгать итеп, безнең хакта Аллаһтан курык! Чөнки барыбыз да сиңа бәйле. Син тугры булсаң, без дә тугры булырбыз. Син дөрес сөйләшсәң, без дә Сау калырбыз! Син тогрылыктан тайпылсаң, без дә тайпылырбыз, диде. Бу хәдис имам Тирмизи риваять итә. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем! Шушы, шушы олы хәдис турында тирәнрәк фикерләсәк иде. Әбу Корайрата радыйаллаһу анһу дигән биек сахаба бар иде. Ул риваят итә, шушы сүзе белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзен риваят итә. Дөреслектә берәү бер сүз әйтсә, һәм Аллаһ шушы сүзе белән риза булса, аның дәрәҗәсен күтәрер диде. Әгәр дә берәү бер сүз әйтсә, Һәм Аллаһ шушы сүзе белән аңа ачуланса, аның дәрәҗәсен төшерер, диде. Бер сүз белән җәннәтле булырга мөмкин, диде. Бер сүз белән шундук җәһәннәмне булуы ихтималы бар. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Ма ялфазу мин каулин илля ладайһи Ракыйбун әтид, диде. Ягъни кешенең авызыннан чыккан бер генә сүз дә күзәтүче фәрештәләр тарафыннан язылый, язылмый калмый, диде Аллаһ Субханаһу ва Тааля Каф сүрәсенең 18-нче аятендә. Галимнәр барлык сүзләрен дүрт төркемгә бүлделәр. Галимнәр барлык сүзләрне дүрт төркемгә бүлә. Беренче төркем, ул гел зарар гына китерә торган сүзләр, икенчесе исә файда гына китерүче сүзләр, өченчесе ишә, исә мөбах, ягъни аның файдасы да, зарары да юк, һәм өченчесе гел зарар яки гел файда китерә торган сүзләр, ди. Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм тагын бер хәдисендә болай диде, Кешеләрнең күпчелек хаталары тел белән башкарыла. Һәм җәһәннәмгә китүчеләрнең күбесе тел аркасында борыны белән ташланыр, диде, җәһәннәмгә, ди Расул Әкрам саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Табарани вә Байһакый. Бер хикмәт иясе шундый бер мәгънәле сүз әйткән. Минем телем арыслан кебек, әгәр дә мин аны чыгарсам, ул мине ашыячак, диде. Ай-хай, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, телнең афәте гаять зур, Рамазан аенда телебезне тыерга иренсәк иде, ул да үзенә күрә бер тәрбия. Үзенә күрә бер тыелу, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Әй мөселман кардәшләр! Әгәр уйлап ва фикерләп карасак, күп ялгышлыкларыбыз тел аркасында башкарыладыр. Мәшһүр ислам галиме Абу Хамид әл-Газали Ихья улумуддин дигән китабында 20 гә якын тел афәтләре турында сөйли. Алар турында барысы турында без сөйләп тормабыз. Без кыскача гына әйтеп китәбез кайберләрен генә. Беренчесе ул ширек кылу, ягъни тел белән ширек кылу, бу иң зур афәтләрнең бересе. Хафиз ибн Раҗаб әйткән, нотыкның телнең гөнаһы нәкъ менә ширеккә китерә. Ә ширек ул иң зур гөнаһтыр. Шулай ук монда Аллаһ турында белмәгән әйберләрне сөйләү дә шулай ук олуг гөнаһка китерергә мөмкин. Икенче афәт, ул бер-береңне мәсхәрә кылу, сүгенү, начар сүзләр әйтү. Һәм инде моның турында Аллаһ Тәгалә аерым бер аятьтә әйтә, Лә ясхар каумин мин каумин, аса ан якуну хайран минһум, бер-берегезне мәсхәрә кылмагыз, шәт сез мәсхәрә кылган сездән мәсхәрә кылган кеше сездән хәерлерәктер дигән. Инде Икенче афәт гайбәт сөйләү. Гайбәт дигән сүз гарәп сүзе әл-гайб, ягъни ишенче зат, арада булмаган ишенче зат хакында сүз булганда, ул гайбәт дип атала. Ул аның хакында хәерсез сүз сөйләү, аның бызык, хәерсез якларын искә төшереп, бер-берең белән мөнәсәбәт кылу, әлбәттә, гайбәт дип атала. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм гайбәтнең нәрсә икәнен аңлатыр өчен бер көнне сахабаларыннан болай дип сорады. Сез беләсезме нәрсә ул гайбәт? диде. Алар әйттеләр, Аллаһ һәм аның Расуле белүчерәктер. Шуннан соң Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм болай диде. Гайбәт ул дин кардәшенең күңеленә хуш килмәгән, ул үзе булмаган аның турында Начар сөйләү, диде. Ягъни ул булмаганда аның турында начар сөйләү, начар якларын сөйләү. Әгәр дә мин аның булган ягын сөйләсәм, дип сорады бер, бер сахаба. Ул болай дип җавап бирде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм, әгәр дә мөселман кардәшенең булган начар ягын сөйләсәң, ул гайбәт булыр, әгәр дә булмаганны сөйләсәң, ул яла ягу булыр, бохтан булыр, диде. Дәвам итеп әйтәсем килә, тел афәтләренең нинди э, тәртипләрен, ягъни тел афәтләре, тел, э, дәвам итеп әйтәсем килә, тел афәтләре хакында 4-нче афәт. Ялган сөйләү. Ялган ул гомумән кешелеккә һәм мусульманга э, килешә торган нәрсә түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламнан сораганнар, мусульман ул куркак була аламы? Була ала диде. Мусульман кешесе ул саран була аламы? Була ала диде. Мусульман кешесе ул мусульман кешесе ул ялганчы була аламы? Әлбәттә, була алмый диде. Хәм инде соңгы Афәт, ул да булса ләгънәт кылу, диде имам Әл-Газали үзенең китабында. Ләгънәт кылу ул мөселманнар өчен бик килешә торган һәм яхшы гамәлләрдән салына торган нәрсә түгел. Бөтенләй аның турында онытыгыз. Кеше әгәр дә э, ләгънәт кыла икән, ул ләгънәт үзенә кайту ихтималы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәнчә, мөэмин кеше башкаларны каргамас, ләгънәт укымас. Без кешеләрне генә түгел, хәтта хайваннарны да карарга тиеш түгел. Бер көнне бер сахаба үзенең диясен теге үзе теләмичә генә Ләгънәт укый аңа, каргап куя. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бу дияңне ерак, ерак кыл, ул хәзер инде ләгънәт кылынган, аның янына якын килмә. Кайвакытта без уйламыйча ләгънәт кылып куябыз да, машинабызны яки берәр нәрсәбезне шунда һәм уйламыйбыз, ләгънәт бит ул уен-көлке түгел, ул шунда ук төшәргә мөмкин. Алла сакласын, анда инде шул ук машинада йөрү дөрес булмас, чөнки син аны ләгънәт укыгансың. Әгәр дә син берәрсенә ләгънәт кылып, аңа әшәкелек теләп ләгънәт кылгансың икән, әгәр дә ул хаклы икән, мәсәлән, бу кеше үлсен дип ләгънәт кыласың икән, әгәр дә ул хаклы икән, үлә, хаклы түгел икән, син үләчәксең.